U sinjuri nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U nfakkrukom illi bħalissa għaddejja il-kompetizzjoni tal-isbaħ? Triq.
Eżatt, u llum ħa nkunu qed insellmu lill-inqas triq illi propju intom ivvutajtu għaliha. Imma san tajjeb illi nfakkru lin-nies illi tistgħu issa stess tibdew tivvutaw għat-triq il-favorita tagħkom. Fl-aħħar ta' dan il-feature ħa nkunu qed nurukom it-tmienja li ħa jkun għad fadal fil-kompetizzjoni. Hekk hu mea naraw trid mingħajr ma nurukom l-ewwel u l-aħħar li plejsjat bħala triq li mkienu dawk it-toroq u kemm ġabu voti. Tlaqna? Ejja. U allura, sinjuri, kemm jien ċitat. L-iktar triq li din il-ġimgħa ġabet voti hija Triq is-Santwarju ħaż-Żabbar! Eeeh! Prosit, prosit! U l-inqas triq li ġabet voti liema hi?
Triq ir-Repubblika, il-Belt Valletta.
Ma stajniex nemmnu imma Triq ir-Repubblika kienet proprju l-inqas triq li ġabet voti, eh? Imma ma jimpurtax għax ħa nagħmlu t-triq tagħna proprju minn triq ir-Repubblika. Jew inkella Strada San Giorgio, jew inkella tista' tgħidilha La Strada delle Corse, jew Rue National, jew inkella Kingsway, jew inkella Strada Rjali kif jgħidu l-Belti. Tħawwad di triq ir-Repubblika fuq di ħanamlu mhux fuq it-toroq li semmejt. Iwa l-istess belt jaħasra. Dak peress li aħna konna taħt ħakmiet differenti, dejjem tawa laqam din it-triq li huwa differenti u anka isem differenti. Allura llum il-ġurnata għandha ħafna ismijiet. Triq ir-Repubblika ma llum qed jisejħula. L-istess. Eh, komplejna.
Di triq hija triq prinċipali fil-belt kapitali, il-belt Valletta, u tista' tgħid li fiha hawn uħud mill-iktar tal-aktar binjiet importanti f'Malta. Bħall-Parlament li hawn warajja illi kif tafu ddisinjah Renzo Piano, avolja min jgħidlu Renzu l-Pjanu xorta huwa ikona ta' pajjiżna. Il-Qorti. Il-Palazz tal-President u ħafna ħafna oħrajn.

U għalkemm aħna mdorrijin naslu sal-pjazza ta' fejn il-palazz, Triq Repubblika kif qed taraw tibqa' nieżla u tiġi eżatt faċċata tal-Forti Sant'Iermu hemm isfel nett. U d-djar jibdew minn dawn l-inħawi għax il-kumplament hija miżgħuda bil-ħwienet u bil-kummerċ imma r-residenti Beltin ħa ssibhom lil hawn. U l-Vox Pops, ma semmejniex il-Vox Pops fi Triq ir-Repubblika. Kemm il-darba ġie xi ħadd jagħmel Vox Pop u jsaqsik xi ħaġa f'din it-triq fi Triq ir-Repubblika.
Jiġu spiss.
Jiġu spiss. Kemm? 20 darba. 20 darba.
Mela. Tiġi spiss il-Beltin? Mhux hawn noqgħod.
Int Beltija? Mela.
Mela kif jista' jkun taf li l-Belt Strada Repubblika ġiet l-inqas waħda vvutata bħala l-isbaħ triq? Temmen? Ma nemminx, u jien. Is-sabiħ ta' din it-triq li hija tista' tgħid pedonali għal biċċa l-kbira tal-ġurnata. Mbagħad hemm ħinijiet fejn jiħtlu bis-supplies il-ħaddiema li jkun hemm bżonn jagħmlu x-xogħlijiet tagħhom f'dan il-post. F'din it-triq isiru uħud mill-akbar attivitajiet bħal ngħidu aħna l-karnival u diversi parati. U d-darba li jmiss li tiġi f'dit-triq u tkun miexi Agħti każ u nnota ftit l-affarijiet vera sbieħ li hawn f'din it-triq li fiha kważi kilometru. U biex nagħlqu nerġa' nfakkarkom biex malajr malajr tidħlu u tivvutaw għat-tmien toroq li issa baqgħalna, mhux hekk? Triq il-Madonna ta' Fatima in Nadur Għawdex. Triq San Franġisk San Pawl il-Baħar. Triq Indri Borg, ir-Rabat. Triq San Pawl, ir-Rabat. Triq Mike Pulis, Birkirkara. Triq Sant' Anna, il-Furjana. Triq is-Santwarju, Ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun.
Infakkrukom li biex tivvutaw kull ma tridu tagħmlu hu li tikkummentaw u l-votazzjoni telgħa t-Tlieta filgħaxija u mbagħad il-Ħadd li ġej se nerġgħu inkunu qed nagħmlu t-triq tagħna minn dik it-triq li tkun ġiet l-aħħar u tkun se tinħala. Ekku, intom dejjem agħmlu like fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta ħalli tkunu aġġornati, x'bi? Għall-ġimgħa d-dieħla, ciao ciao!